Aziz telespettaturi, Aziz Karlo. Aziza Valeri.
L-aħħar program.
Eżatt.
Wasalna tajt li xkif dorna ċirku ta' 360 grad. Fil-fatt, għak kif aħna libsin il-lum. Ekki deċidejna.
Eżatt, kif intom indorin tarawna fil-bidu tal-program, meta jinfetaħ, ovvjament, dan il-program, tajdu li kif għadda, kif Kif għaddejna din l-avventura kienet avventura kbira ħafna, rajtu ħafna affarijiet għaddejjin waqt dal-programm, min jisbogħ il-ħitan, min jagħmel l-għamara, min jiddekora l-affarijiet, min iddekora l-ħitan. Jiena qatt ma, qatt ma, qatt ma esperjenzajt xi ħaġa hekk, illi saret kollha u inbidlet il-ħin kollu quddiem il-kamera, għax is-soltu nippreparaw Ifhem, trid tipprepara ħafna qabel biex tagħmel hekk, imma soltu jkollna kollox preparat u lest. Darba għamilna kollox, preparajna ħafna qabel biex imbagħad nibdlu kollox eh, waqt il-programm. Waqt il-programm. U fil-fatt xorta tfadlilna xi nbidlu.
Jiena kont qed nistenna li sal-aħħar programm ħajibdel lili wkoll. Anzi qatt ma tħajjar tisboħ li xi libsa jew hekk.

Din il-famuża mejda li konna qegħdin nagħmlu jiena u hi, iktar hi milli jien. Dejjem tiżbigħ, eh? U dejjem tinbidel. Iva, iva.
Kif aħna, Cheryl? Nilqgħuk magħna, wow, inti bdejt taħdem diġà u lestejtha kważi kollha. U x'qed tagħmel bħalissa, Cheryl? Bħalissa qegħdin nagħmlu l-wax, brown wax, it's a finishing coat li jagħti iktar depth ukoll. Tużah flok l-ostru?
Jew varnish jew. Flok il-verniċ, iva. Tuża, tuża lilu u mbagħad li tista' tagħmel meta jinxef, tista' tgħorku hekk b'xi xugaman naqra oħxon biex il-qixja ma tiġi naqra tleqq mbagħad, ma tibqax eh, matta. Dik iċ-ċappa li li li tbeżżani. Iva, iva, iva, għamlu ċappa pila, ċappa pila, ħana rab. Issa ħan iġi ħdejk xi tkun qed tagħmel, issa morru ħdejha xi tkun qed tagħmel l-aħħar biċċa. All right. Ħalli naraw kif qed tagħmlu dan il- dan il-wax ukoll. Jiena eh? ħankun qiegħed tnejna issa. Aħna li hawnhekk, all eh, right. Dina forsi niskarta xi naqra taf kif. Immisma wkoll għaliex għandna mistieden vera interessanti illi miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar iż-żebbuġa Maltija, iż-żejt miż-żebbuġa Maltija. tiegħek. U għalhekk nixtieq nilqa' miegħi lil Emmanuel Grima. Emmanuel, grazzi ħafna. Pjaċir, Valerie. Kif inti, kollha sew? Mhux ħażin, mhux ħażin, iva. Ġenninniek nara, naħseb hu, sakemm tkun qed tistenna tara. Le, le, mhux daqshekk, le, mhux daqshekk. M'iniex daqshekk familjari mat-television imma nipprova li nadattaw. Vera? Le, tidher diġà komdu ħafna. Emmanuel, inti ġej minn Breeds of Origin Conservancy, membru fil-kumitat tagħha, u inti wkoll produttur taż-żejt. U llum proprju xtaqna niddiskutu ftit dwar iż-żebbuġ Malti, is-siġar ta' żebbuġ, iż-żebbuġ innifsu, x'joħroġ minn da' żebbuġ, eżatt. Ħa nħalli f'idejk jiena biex tibda tgħidilna di ż-żebbuġa kif spiċċat Malta. Issa ħa ngħidlek, ħa ngħidlek bil-mod. Mela bażikament xtaqt anke nagħti ftit informazzjoni fuq Breeds of Origin Conservancy li hija Conservancy xi ħaġa għal qalbi ħafna bħala uh, voluntary organization. Um, it was set up in, in 2017. Um, blan li ikun hemm conservation ta' speċi u varjetajiet Maltin imma mhux ġast lan li nikkonservawhom imma li ntuhom valur ukoll. Sewwa. Għax nemnu li biex tagħti konservazzjoni li tista' twassal għal numru ta' snin, il-varjetà jew l-ispeċi għandha jkollha valur għal min irabbiha jew min ikabbarha sewwa. Jiġifieri dak kien l-iskop għal xiex din l-organizzazzjoni ġiet imwaqqfa biex ngħidu hekk. Hemm diversi varjetajiet u speċi li huma ovvjament parti mill-għan tal-conservancy, imma jiena ħa nkun qed nitkellem ovvjament fuq is-siġra taż-żebbowġa ikonika ta' Malta. Li hija l-qalbek ħafna.
Hija l-qalbi ħafna. Għidilna naqra kif inhi din is-siġra. Mela, mela, mela. Hija ikonika wkoll u hija l-qalbi għax ilha Malta numru ta' snin. L-ammont ta' snin huwa ftit inċert. Hemm min jgħid li ilha 2000 sena, min jgħid li ilha 1000 sena. Li nafu żgur li ilha Malta għal tul ta' żmien notevoli li aħna ovvjament ma niftakrux sewwa. Hemm ukoll interessanti jiġifieri li jaħsbu li fi żmien it-tempji antiki ta' Malta, fi żmien Ħaġar Qim, Najd, eċċetera, kienu wkoll jużaw ix-xorok tal-injam magħmulin minn siġra taż-żebbuġ. Hemm dawk il-ħsibijiet, xi ovvjament dawn huma affarijiet li huma antikissimi biex xi ħaġa tiġi hawnhekk nistgħu naraw ukoll fuq it-television is-siġra tal-bidni antika. Jiena, eħe, eh, fil-fatt, jaffaxxinawni ħafna t-tkuk tagħhom kemm ikunu ħoxni, dak ifisser illi. Iva, iva, iktar kemm tkun wiesa s-siġra iktar ikollha żmien. Issa hawnhekk qegħdin naraw eżempju li Dawn is-siġar llum il-ġurnata huma taħt il-Heritage Malta, sewa fi qegħdin jiġu protetti minnhom, mhm. u daw aħna naħsbu li għandhom anka madwar l-2000 sena. Dawn għadhom ħajjin, għadhom jipproduċu żebbuġ li għalija xi ħaġa affaxxinanta. U din hija speċi partikolari. Din hija mela interessanti din għalik kifet, mela l-speċi bħala żebbuġa waħda teżisti fid-dinja li hija l-olea Ewropea. Imma mbagħad biżibilju ta' varjetajiet. Sewwa. Jiġifieri fuq mijiet, mijiet kbar. Din hija varjetà indiġena l-Malta li aħna nsibuha bħala bħala bidni għaliex meta nstabet, meta ġiet meta n-nies sabuha u. Skoprewha. Kkarattetizzaw, eżatt, sabu li tiġi fil-veli tal-bidnija. Allura ħadet dak l-isem tal-bidni. Eżatt, eżatt. U din hija xi ħaġa affaxxinanti għax anke tara z-zokk tagħha, huwa zokk impressanti, jiġifieri x'int taraħ live, x'int taraħ fil-persuna, huwa zokk enormi li kważi tista' tidħol minn ġo fih. Nimmaġina hemm ekosistema ġo fih ukoll ta' insetti u affarijiet. Eżatt, eżatt, hija partikolari ħafna għax iż-żebbuġi meta tikber mhux bħal zokk normali ġast jaqbad jespandi imma jibda jitla' u jinfetaħ u jinqasam allura qiesha kważi skultura. Sewwa. Allura dir-razza ġabet ftit ta' importanza għax anke n-nies bdew jgħidu isma' għandna xi ħaġa li ilha tgħix Malta għal dan numru ta' snin u għada għada tgħix sal-lum għal dak iż-żmien kollha ejja nippruvaw naraw x'toffri. U kien fil proġett ta' antik ta' tas-sur Semmi Cremona li kien ħadu xi cuttings minn eh, mis-siġar u bdew jippropagaw eh, il-bidni. Lum il-bidni din ir-razza hija ġiet distribjuta ġewwa Malta b'mod eh, notevoli
Fil-privat jew fil-privat?
Fil-privat li iktar eħe, eħe. Kien hemm xi tikber fis-salvat.
Eżatt, eżatt, eżatt hija fil-fatt għalhekk għandha dak dak il-numru ta' snin għax kienet kapaċi tollerat li tgħix eh, u tadatta għall-klima Maltija, għal kollox li jinstab ġewwa Malta sewwa. U aħna mbagħad bħala familja konna konna Lucky li morna l dik it-triq fejn konna ħawwilna madwar ħames mitt siġra tal-bidni madwar ħmistax-il sena ilu. U kull siġra ta' żebbuġ tagħti żebbuġ? Mela.
U għandna eh, speċi oħra barra l-bidni Malti. Mela, għandna varjetajiet oħra. Ah, varjetajiet, iva, sewa, speċi waħda. Għandna anke varjetajiet Maltin oħrajn Malta, mhm. eh, fosthom hemm il- il-varjetà il-perla li hija tagħti iż-żebbuġa tiġi żebbuġa bajda għalhekk li sem tagħha huwa perla x'tfakkar fil-kulur tal-perli biex niftehmu. Jeżistu varjetajiet oħra madwar id-dinja li jagħtu żebbuġ abjad imma hija pjuttost differenti minn żebbuġ ieħor ukoll. Li għandha li huma differenti minn xulxin il-varjetajiet Hemm ħafna affarijiet kif taraw, f'hemm jiġifieri jkollok il-weraq differenti, il kif tikber is-siġra tkun ftit differenti imma dejjem qegħdin ngħidu fuq l-istess speċi, jiġifieri l-varjetà biss tkun differenti. Ovvjament is-siġar li jipproduċu dawn iż-żebbuġ differenti jagħtu kollha karatteristiċi differenti, sewwa? So żebbuġ differenti wkoll. Żebbuġ differenti. Kollu tajjeb għall-ikel?
Mela, kważi kollu hu tajjeb għall-ikel, ħa ngħidlek għalxiex kważi. Għax jekk mhux ħa jittiekel bħala żebbuġ tal-mejda jista' jintgħasra ż-żejt. Sew, jiġifieri normalment dak li jkun jittikel għall-mejda ma jintarax ma jintasarx għaż-żejt. Eżatt, u bażikament hemm tliet sizes, hemm tliet sizes differenti ta' żebbuġ. Għandek iż-żebbuġ il-kbir, dak li aħna mdorrin bih li nippreservawh u nikluh għal fuq il-mejda, għandek iż-żebbuġ li huwa ta' size medium u żebbuġ żgħir. bħal parazzi tal-bidni u razzez oħrajn għaż-żejt taż-żebbuġa li jkunu żebbuġ pjuttost pjuttost żgħar. Kollha jistgħu jintgħasu, kollha jistgħu jsiru żejt u kollha jistgħu. Mill-kbar saż-żgħar.
Iva.
Ovvjament jekk inti ħadd tkun qed tiekol żebbuġa żgħira ħafna, hawnhekk qed naraw ukoll ritratt waqt iż-żmien il-qtugħ tal-bidni. Sewwa.
U meta jkun da żmien ta' eh, Interessanti ħafna mistoqsija wkoll. Iż-żmien tal-bidni huwa razza hija varjetà bikrija, jiġifieri tinqata' kmieni. Aħna naħsbu li billi din is-siġra adatta daqshekk għal Malta kienet xi ħaġa li żviluppat is-siġra li kollha let's say dal-behavior li ż-żebbux tagħha jinqata' qabel. Iż-żmien ta' żmien ikun għall-aħħar għall-aħħar ta' Settembru. L-aħħar ta' settembru. Dal-waqt. Dal-waqt, dal-waqt. Jaddi s-sajf. Eżatt, issa nistennew, qed nistennew li zebbu ċisir u jalla jkollna ehm, sena tajba, insomma, mhux nkun tkun l-ek sena tieħu ħsiebu. Ehm, imma eh, razzi oħrajn anka fil-Mediterran u posti oħra tad-dinja idumu jaqtaw ġili anka safrar. Jiġifieri għandek għandek perjodu twil, hi s-siġra ttik darba fis-sena, jiġifieri mhux bħal siġar jew frott ieħor li jkollok iktar minn crop wieħed f'sena, iktar minn frotta waħda. U dejjem ittik imma Dejjem tagħti kull sena. Kull sena, kull sena. Forsi mhux bl-istess ammont. Eżatti, għandi su trend li tagħti sena iva u sena le, jiġifieri bħala ammonti kollha sena iktar għoljin u snin oħra li jkunu iktar baxxi. Imma aħna li issa għandna iktar esperjenza bil-razza bdiet bil-varjetà il-bidni tagħtina iktar konsistenza. Jiġifieri fejn razzezz varjetajiet oħrajn, eżempju Taljani, Franċiżi, Spanjoli, għandhom din il-karatteristika li jagħtu seniva u sena le, il-bidni u pjuttost iktar konsistenti. Jiġifieri dejjem rajna jisu konsistenza fil- fil-yield tas-siġra. Sewwa. Id-differenzi, differenzi wkoll, hemm differenzi anke fit-tomiet. Iva, ġieli tikol żebbuġa tkun vera morra. Eh. U ġieli tikol waħda tgħid mm, milħa di, u ġieli tikol oħra li forsi ma tantx fiha toma. Eh.
Mela, l-imrar jew dak il-bitterness li ntomu huwa kollu marbut mal- din daqqa kelma tqila, Valerie, mal-polifenoli. Sewwa, daw il-polifenoli huma natural substances li jeżistu ġewwa ż-żebbuġa u ovvjament għandek livelli differenti. Għandek minnhom ikunu baxxi, eżempju fiż-żebbuġ il-kbir, daw il-polifenoli jkunu baxxi. Sewwa, għalhekk ma tantx tħoss dak l-imrar jew dak dak jisu. Il-melħ. il naħseb mis-salmura. Iktar ġi mis-salmura, kon ħajjek mit-tip ta' salmura. Ġili jkun hemm dik it-naqattoma pikkanti, naqa' eh, spiciness, dik ukoll ġu mill-polifenoli sewwa. Issa l-bidni huwa magħruf li għandu polifenoli għoljin immens, għoljin ħafna ħafna, jiġifieri anke meta tidduq żejt mamul minn din il-varjetà, ħajkun żejt li jagħti ċertu spiciness, ċertu pikkanti naturali, ma jiġifieri mhux miżjud jew xi ħaġa oħra. U l-polifinoli wkoll xi ħaġa importanti u sabiħa li huma marbutin mas-saħħa. Jiġifieri anke ħafna studji li li jsiru ġewwa l-Mediterran jorbtu l-ħajja, id-dieta Mediterranja u għal xiex hawn ħafna nies fil-Mediterran jgħixu anke iktar minn mitt sena, pjuttost tal-polifinoli. Iva, iva. U dawn il-polifinoli fil-Mediterran speċjalment l-iktar li aħna nistgħu nikkunsmawhom huma miż-żejt taż-żebbuġa. Jidher kemm hija xi ħaġa sabiħa li aħna dan daw is-siġar jagħtuna dan dal-prodott daqshekk eċċellenti. Ekku, xi ħaġa prezzjuża wkoll, però nimmaġina li hija biċċa xogħol kbira biex inti tasal għat-tasir, iva. għaż-żejt, eh, u anki biex tippreservah, iva. biex tiklu iktar il-qoddim, kif qegħdin ngħidu min ipoġġi fis-salmura, min jagħmlu fiż-żejt. Iva, Tagħmel differenza. Tagħmel differenza anka anka eh, fl-istorja ta' Malta aħna naħsbu li żebbuċ bħala żebbuċ li kien ikkultivat eh, mhux żebbuċ salvaġġ daħal mill-Arab Malta. Imma mbagħad għandna anka rekords li fi żmien ir-Rumani Ir-Rumani kienu jikkunsmaw u jipproduċu ż-żejt taż-żebbuġa ġewwa Malta u kienu anke f'kitba nnutaw li ż-żejt prodott minn Malta kien ta' livell iktar għoli minn postijiet oħra fil-Mediterran. F'dawn kienu ż-żejt li jipproduċu minn Malta kienu sabu li kien għalihom kien ta' kwalità iktar għoli, hija xi ħaġa li jien għalija tgħid l-albu. Xi ħaġa kbira. Eżatt, u pjuttost fejn dawk is-siġar antiki li rajna fil-Bitzkuk Koxnin sabu wkoll reservoirs ta' żejt ta' żmien ir-Rumani. Ivi qed naraw dal-link ukoll ehm, fl-istorja, eżatt.
U mbagħad anke naħsbu fuq l-ismijiet tal-irħula. bħal żejtun, żebbuġ, qed tifhem dawn huma kollha relatati f'dawn ġejjin minn żmien għarbi. Vera kemm kien ilu f'Malta. Imma mbagħad ġara aħna mhux dejjem niftakru ehm, iż-żejt taż-żebbuġ. Ovvjament billi aħna Malta kienet dejjem taħt żminijiet differenti ehm, u eh, dejjem konna mmexxin minn eh, poplu għal ieħor, ehm, mhux dejjem kellna l-kultura li nkabru ż-żebbuġ u nikkonsmaw iż-żejt taż-żebbuġa. Allura missieri u n-nanniet tagħna ma kellhomx kultura li jużaw iż-żejt taż-żebbuġa. Fil-fatt, tagħna iktar tal-ġirasol kulħadd qisu kien juża meta kont żgħira jiena.
Eżatt, jien niftakar li nużaw iż-żejt il-vegetable oil jiġifieri d-dar. Imma b'ċertu informazzjoni u knowledge bdejna nindunaw li jisma' aħna qegħdin ngħixu fil-Mediterran, allura ż-żejt ta' żebogħ huma importantissimu għall-kultura Mediterranja u bdiet dieħla din l-influwenza li nerġgħu mmorru lura għall-għeruq tagħna sewwa. U barra milli barra milli nkabbru varjetajiet li huma ħa nuża naqa' kelma forsi l-ġeneriċi, immorru għal varjetà tlum iktar lokali wkoll. Għal xi ħaġa. Ġifdi xi ħaġa sabiħa li sa nissalvagwardjaw din iż-żebbuġa li qiegħda hawnhekk. Biss. Li qiegħda hawnhekk. Biss.
Biss. Għal sempliċi raġuni li ma ġietx ikkultivata f'pajjiżi oħra. Ok, forsi kienet u ġiet eliminata jew tilfet. Eżatt, eżatt.
Imma Malta tli sanna dil-ħaġa li ta' min nipproteġuha.
Kemm qed tagħmlu xogħol vera siewi u vera ħadt gost nisma' fuq kif qed jiġu preservati dawn il razzez jew varjetajiet indiġeni li għandna. U għandna nkunu kburin bihom u fejn nistgħu nixtru dejjem il-prodotti lokali għaliex kif qed ngħidu għandna prodott sinjur lokali. Kif qed tgħid inti għandha livell għoli ta' polyphenols. Polyphenols. Illi jamluwa xaħġa prestiġjuża ħafna. Emanuel, grazzi ħafna tal-li samt dan it-tarif espert tiegħek magħna. Ħadna gost ħafna nisimgħu kuna se banka tal-ispettaturi tagħna sabu interessanti ħafna. Aħna se nofrulek rigal ta' kummerċ ġust, għandek sapuna magħmula minn ingredienti naturali mill-Palestina. Eh, grazzi għall-lup Diakonia Parroċċi.